Zao zany tsika andeha hijery hoe inona iza hoe kigo zany ohatrotry nahoana fomba fiainan'ny kigo zany andraso ary fa hoentiko anareo Wakalam! Aia moa serviette raha tetigny? Kigo, mba afaka hoe mba tantarainao aminay ve inona ny zavatra nanamarika anao indrindra tamin'ny fiainanao? Nampalahelo za tena navesatra tamin'ny fiainako. tamin'ny fahafatesan'ilay rahalahiko zany. Ia, za tegna mahafantatra ary mahay ny momba an'i Kigo satria o, zahay roa lahy de tegna ologno mpinamagna hatramin'ny mbola hely tagny tany Suite agny, zay special cinq zay nitarikinay tagny Suite agny. Na tonga izay niaraka nanao musique jusque zao mbola tsy misaraka. Izy mitsy batera nay ary za nampianatra azy amponga amponga avy navajinay ny amponga fa tsy batera zany fa amponga anarany zany izy anarany aminay zany fatry sofiany fa tonga atao ami'ny tany mivoatra izy lasa batera zay ya nahay izy avy teo mbola miaraka fa zay tsy misaraka Za ro tamin'ny vao maraina hitako ianao vao nifoha, nanao metimety. Hitako hoe hitako daholo izany e! Tsy hoe nanao zavatra rehetrarehetra hoe ahoana an! Fa hoe hoe mba misakitany fotsiny. Ah. Fa ny zavatra tena tsikaritro an, Kigo ihany no nanajoan'ny studio anao. Fa maninona hoe Kigo ihany nanao anazy au lieu de hoe mpanampy no nanao anazy? Yah, izy io zany tsy avelako mpanampy magnadio aho. raha vao tsy za teknisianina de voatery zany aleko mitsy zaho ny mikitika azy satria raha izy koa zany manao an'io ndraindraiky izy tsy hitandrigny tsy hainy tsy hainy mitsy ny hoe ino ma asa an'ity zavatra ty izy tsy hitandrigny izy ka aleo zany za teknisianina mitsy zany magnadio sady za am'zay fotoagna zay afa-po za. Ok, mbola misy raha ambarako anao ato. Ino eky zany ny any? Aty. Ato zany ny studio. Ato zany ny karazana bureau nahy zany ty. Bureau blindé. Ia, izy ty ndreky mbola ampagnamboarana zay aminazy ty fa mbola tsy tegna vita tanteraka zany ny ato. Angazo, atsika ndeha hijery ino zavatra anatin'ity bureau blindé ty. De ato ndraiky zany, ato le ny ologny zany rehefa magnano prise ohatra hoe mihira izy, raha ohatra ka hihira hagnano prise ry vocal ato zany, avy eo na mity hagnano prise batterie zay ohatra hoe hitendry gitara izy na hitendry raha de mba afaka mandeha eto foagna zany izy mitendry am'le. ambadika amin'ny fandraisako le olo eo zany tetik zany za rehefa karaha otry tamy maraindraigny wa kalam eh mo serviette raha tetigny ya karaha otry tamy maraindraigny zany zaho miala avy ao mande ary de miditra amy studio zegny za de fa eto tsendriky alohany zany nde ary amin'ny machine ary zany mitendre le eto zany za na eo amin'ny antsasak'adiny eo na na rehefa tegna chauffe za mety lera raiky za tsisy namagna ka le raha eliny zany mba tazotazominy hely amin'ny alalan'ity zany le izy amizay tsy very hitanareo fa nafana dia nafana mihitsy ny any Batterie nataon'i Kigo teo an! Ataoko angamba nareo any tokantrano any mba tena nafana otrana, otrana aloha tena ambiance be e! Tara boss, faly mahita namana foana. Ia. Anah boko tena tiako mamangy anah satria mafinaritra zafy mandeha aminah ohatra. Magnino? Tiako zany boko mandeha aminah to mimoe moe mikoragna raha avy an-tanàgna. Tegna normaly. Zay ny itiavako anao boko.

Trano tsy malaim-bahiny. Dia ohatran'izay koa any amin'ny Kigo, tsy malaim-bahiny ny ao amin'ny Kigo a. Dia indray moa misy izany dia vahiny tampotampoka, dia indray kosa moa dia misy namana tonga, ohatrohatran'izay. Dia izay izany tiako tenenina aminareo hoe Kigo tsy malaim-bahiny. Vahiny tamiko izy zany i rahalahiko zany izy izy moa Jean Rigaud izy efa ela nalazagna de zahay roa moa zany agnisan'ny tegna mikirakira amin'io studio io sady zahay moa zany efa producteur zany JR Pro. Faly mahafantatra amin'ny Jean Rigaud, faly Faly mahafantatra. mahafantatra, mahafantatra ia. Jean Rigaud sy Kigo. Mitovitovy zany an. Araka ny lazainy teo moa zany Mbola miaigna agnatin'ny kanto zany zahay hatramin'izao a, miezaka koa hagnatsara ny efa vitanay. Misy lehilahy manko ny ahy tsy mba manao sakafo izany mihitsy fa miandry mpanampy, miandry miandry madama. Ohatranà aloha izao za curieuse be, miala tsiny amin'ny teny vahiny a, za curieuse hoe tiako fantatra fotsiny hoe asa ve kigo mba manao sakafo? Aha, tsy za no magnano sakafo fa misy mpanampinay zay vao izy magnano sakafo satria raha za magnano sakafo tsy arako zany satria za zany isan'andro isan'andro za mi-studio foagna zany ny fiainako. Za aloha raha za mahandro a, matetiky raha roa zany no tegna matetiky raisiko raha za mahandro, soit izy tsaramaso miaro hena, igny zany efa tiako hatrizay tsaramaso miaro hena. Hum tsara zany maheno zany zay ah kigo mahandro zany tonga de efa hoe tsaramaso sy hena zany anao zany ah zay izy de avy eo koa zany raha miala tsaramaso sy hena koa za tiako be koa zany magnano hitanao le totokena. Totokena zany aharo feliky matetiky ty sam zany tegna tiako aharo ty sam izy de tsy atao be rano izy fa somary ritritry igny koa tiako raha roa zay tiako zay raha za aloha matetiky mahandro de matetiky zay ary fa hainy madamoko zay mm. fa hainy zany za koa refa raha mahandro matetiky reo fogna efa ma- miady zany zay allo izy zany technicienne ao amin'ny lakozia ao akigo Ay de efa vono zany ya de efa zay totokena de efa zay zany ny eo zay matetiky fataoko e ary kigo zany anie fantafantatro kigo zany za manao sport kigo no za eny bokobokona daholo mihitsy za zany magnano sport magnano sport fa za zany tegna tiako ndray koa zany le mibata poids magnano any hely ty satria za zany ty mbola fony za mbola batteur zany De tsaratsara ny zany ianao hampihampy reto satria raha tsy ampy reto anao malaky malaky reraka zegny ianao. Reto zany mila hampy tsara reto refa. An'i Kigo ve poa ihany ny batan'i Kigo sa zavatra hafa? Aza aleo ny poa ihany ô! Za tsy zavatra hafa, poa ihany zany ny batan'i Kigo. Ohatran'ahy zao zany ve tsy zakan'i Kigo e! Otrany matanjaka be zany a raha za zany anao faninanana am kigo a de mety ho resiko ihany izy am kigo manokana zany ony a raha tsy manao sport izy vao maraina de tsy manomboka ny tontolo androny kigo zany moa anisan'olona tena tsy fanatanjahantena D, Aminazy manokana hono an, ny fanatanjahantena midika hoe fahasalamana. Fantatrareo zao hoe ohatrohatry ny ahoana amizay hoe kigo zany. Veloma kigo. Aza adino fa za mbola miandry tsaramaso sy hena sy le totokena sy inona moa izy teo tisam a veloma daholy